to come on stage and give us very very short excerpts of their work. Le. M'iniex tielaq, maħrub minn Emili. L-aħħar xogħol qabel ma ngħib. flok fil-magna biex ta' taħti ma jkollu storbju fuq rasu. Il-ħwejjeġ ħallejthom ikomplu jitqalu fil-banju mimli sigħat qabel. Ilma qiegħed, b'wiċċu mtextex li ddardar u ġief tiegħu malli dħalt ninża' ġo fih. Le. Hawn se nibqa'. Nilgħaq il-ġrieħi bħal bhejjem muġugħa. Forsi b'tixbiha ma' li sejħitli wkoll ommi, jew forsi kull min jitkellem bi lsienna. Annimal. Waħdek bħall-annimal. Għalfejn ma rġejtx ġajt magħna d-dar? Innewwaħ waħdi f'dil-kirja l-qawra. M'iniex nitlob maħfra, il-ħtija, hekk malli jseħħ il-fatt. Ħtijiet għandi biżżejjed, xi rimors ukoll. U kollha għad trid naħsilhom minn fuqi, mgħarraq f'ilma li nittama jnaddafni waħda tajba għal dejjem. Bħalma kont qed nipprova nagħmel ftit ilu. Nissara mal-jeans ċomb ma' riġlejja bil-banju jfur madwari. Ewreka! Imma ma nafx xi skoprejt. Forsi ma tnaddaftx, imma kemm stejqirt. Għasra ma nitħarrikx. Nirreżisti l-ġibda li nintefa' rasi lura sabiex bilkemm ninduna li nkun qed negħreq ħelu ħelu. U lanqas l-aptit u s-saħħa ma jiġuni biex noħroġ rasi, mifgugħ, nileġ in-nifs il-ġdid, jisplodili l-pulmun. Bħal meta tqum, xraba, għarqan, imma rebbieħ tal-ħajja, wara ħolma kerha. Ma skoprejt xejn. Kemm seddaqt li għandi. Il-ħtijiet, per eżempju, dawk żgur, jien u nerġa' ngħaddihom waħda waħda bil-qiegħda fuq siġġu mutrab tal-plastik. Imgeżwer fil-ġagaga ratba li kienet serqitli mil-lukanda fejn taħdem U ngħawweġ għonqi biex nara l-ħajta baħar li l-aġent kien beli bħala l-veduta ta' dan l-appartament irħis imħaxken xi mkien f'dil-belt tal-iddisprati. Grazzi.

Nemmen li kulħadd huwa poeta. Fil-qalb ta' qalbu kulħadd huwa poeta. Għalhekk din il-poeżija qasira li se naqsam magħkom Qiegħed ngħidha f'isem kulħadd u għal kulħadd, immortalità. Ilma għajnejh dal-poeta. La tnixxifhomlu x-xemx, mill-ħofor tqum tittawwal ruħu. Għax ruħu għatx dal-poeta u m'hemmx x'joqtolha. L-aħħar poeżija hija eleġija lil ommi. Għafthom baħar ħbub għajnejk, għafthom mewġ, għafthom ċafċifa, għafthom kħula tinħabb miegħi xatt mindud. Issa f'daqqa għajnejk tbattlu, u sax-xefaq hemm biss nixfa blat mikxuf. Issem inti b'għajnejk vojta. Issem xatt li xatt m'għadux.

First of all, I have a one big word to the festival authors and poets. Grazzi. Um, inni starriħ u din għall-udjenza. Tufrara baqgħet wieqfa fejn kienet tħares lejn l-isfumaturi tal-baħar ta' ramel Kien hemm ċaqliq fl-arja, bħal dik id-darba. Dakinhar, il-purtieri ħfief tad-dwejra fejn kienet tgħix ma' ommha u ħutha żgħar kienu ħabbru l-miġja tagħhom minn sbieħ il-jum. Ir-riħ baqa' jżid. Trombi tal-arja difnu l-qrib ta' ommtu f'rara li kienet taf li t-talbiet tagħha biex bintha terġa' lura kien kollu ta' xejn. L-ilwarda tad-deżert kienu tilfuha. Kienet tniġġset, u l-petali tbielu u tilfu kulurhom. Bkiet għal il-bintha, u bkiet lill-għamud. Tufrara tbegħdet sakemm mewġa ta' ramel daret magħha u t-tfajla għebet fiha. Did-darba ma ħarġitx Żwiera tostorha f'kutra. Did-darba Żwiera għalqet sew it-tinda u filwaqt li ntasbet kokka fl-art, bid-dmugħ f'għajnejha, Qadet tisma' għanjet id-deżert. Grazzi ħafna. And then a schizophrenic poem.